Mibni mill-Gran Mastru Hugh Luben de Verdal. Qed nassistu għal festin karnivalesk mogħti mill-istess Gran Mastru preżenti. Il-mistiedna huma libsin kostumi karnivaleski minn epoki differenti. U hawn fosthom minn magħruf l-aktar għall-leħen sabiħu differenti tagħhom. Qed nirreferi għal mużiko jew inkella aħjar kastrat. li għadhom kif taw esibizzjoni mill-isbaħ. Huwa fatt li fi żmien il-Kavallieri kien hawn numru ta' kastrati f'Malta u dan nafuh li għaliex Giovanni Bonello sab fir-riċerka tiegħu li kien hawn madwar 30 kastrat. Wieħed minnhom ta' nisel Malti bl-isem ta' Ġuseppe Falzon. Dan nafuh biss għaliex instabet l-ittra li Ġuseppe Falzon kien bat li Gran Mastru Emanuel de Rohan Bolduk. Ittra Manuskritt li tiswa deb il-karta.
Giuseppe Falzon, għadde jumli tal-Altezza Serenissima tiegħek, bil-qima kollha jesponi li billi l-kappella mużikali tal-Knisja Maġġuri ta' San Ġwan tinstab minn arbuċi ta' kontralto, billi ma nstabx kantant simili. Jiena diġà tajt is-servizzi tiegħi bħala kontralto fl-istess kappella għal madwar tliet snin. Għalhekk nitlob lill-Altezza Serenissima Tiegħek biex tordna li jiena nerġa' nkun ammess fis-servizz tal-istess kappella fil-kwalità ta' kontralto bi salarju ta' ħmistax-il skud kif soltu jitħallsu kantanti oħra Maltin. Illum 14 ta' Jannar 1792. inħallu issa Giuseppe Falzon u naraw għaliex kien titi aċċettabbli li raġel ikun kastrat biex leħnu jibqa' bħal ta' tifel u jilħaq noti għolja aktar minn ta' sopran. Għaliex il-ġenituri kienu jħallu li tifel tagħhom jgħaddi minn dan kollu. Naraw.
Imma, Sinjore, jekk it-tifel tiegħek għandu vuċi ta' olja meta jkanta xi għanja, allura żgur nistgħu nagħnuh biex isir mużiku.
Dak iż-żmien kienu jisaw il-kelma mużiku minflok ewnuku jew kastrat. li għandhom ħoss daqsxejn dispreċattiv, iżda il-kliem ewnuku u kastrat xorta kienu jintużaw, iżda f'ċertu ċirkustanzi partikolari biss.
Jien għandi tmint itfal. Imnalla nsib xogħol insefter kemm jien u kemm il-mara għax kieku għidli kif irridu rrabbuhom. Imma jekk iż-żgħir isir mużiku, x'ifisser? Ifisser li f'erba' snin jista' jiġi impjegat mill-konkatidral u jibda jkollu rikjesti biex ikanta fis-salotti tas-sinjuri u jibda jagħmel flus kemm irid. Min jaf kemm tgħallas dak Bazzati, dak li kanta llum! Kull ma jrid isir, jiġi miegħi f'Napoli u minn hemm f'idejja. Allura jekk nieħdu miegħek Napoli biex isir mużiku, X'jiġri? Kif? Gennaro caro, ti devo parlare. In un minuto, signora Lucrezia, in un minuto. Ci vediamo, cara. Eh, kemm kien jilħaqlu Gennaro n-Naplitan! Għaliex l-operazzjoni tal-kastrati kienet issir f'Napli. U kienet industrija mtaqsa mhux ħażin għax kienu jieħdu tfal mill-Ewropa kollha biex jagħmlu til-operazzjoni. F'Ruma biss kien hemm madwar 200 kastrat. Kollha mħallsa tajjeb. Ħafna minnhom kienu jkantaw fil-Kappella Sistina.
Vedi, Sinjore, aħna f'Napoli għandna klinika mill-aqwa. Klinika u bil-medico? Tista' sserraħ rasek. Għandna nies serji. Dawn in-nies imgħarrġa u li ħadmu taħtu kull tipu ta' medico. U għandhom ħafna esperjenza. Imma x'jiġri?
Kif isir mużiku? Hemm tliet tipa ta' intervento. Fl-ewwel wieħed jinqata' kollox. Kollox kollox? Iva. F'ċertu ċirkustanzi isir hekk biex it-tifel isir mużiku żgur. Imbagħad hemm intervent ieħor fejn jitgħaffġu jew jinqatgħu l-boroż.
Il-boroż biss?
Hemm ukoll it-tielet intervento, dak sempliċi u l-aħjar.
U t-tielet intervent hu li jew jinqatgħu jew jingħalqu n-nerfituri li bihom tifel isir raġel u jkun jista' jipproduċi. Imma din trid isseħħ qabel il-pubertà, qabel ma t-tifel ikun jista' jipproduċi. Eh, li jiġri hu li bit-tubi magħluqa il-pubertà ma sseħħx kif suppost. u l-leħen jibqa' ta' tifel. Għaliex il-kordi fokali ma jisviluppawx kif jisviluppaw meta tifel isir raġel. U ma' żmien ta' xi 16-il sena kollu leħen verament anġelika li ġiblu ħafna flus. Issa mhux minn dejjem kien isir hekk. Kien hemm kastrati li xorta kienu jispiċċaw bla xogħol. Dan nafuh mill-ittra ta' Francesco Pazzati, li għalkemm f'sositu kien popolari, xorta spiċċa ħażin. L-ittra turi tpatija kbira. Eminentissimo Signore, Francesco Pezzati Unico um li Serpjent tal-Altezza Serenissima Tiegħu, umilment jesponi kif xi jiem ilu tneħħieli s-salarju tal-mużika servita fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwann. Għalhekk, inqanqal mit-tjubija tal-Eminenza Tiegħek, nitolbok tikkonċedili kamra fil-Camerata mingħajr ħlas ta' kera li jkun ta' serħan kbir minħabba li spiċċajt mingħajr in-neċessitajiet biex insostni lili nnifsi.
Ikrem Mastru Gregorio Carraffa Hena l-Bazzati u offirlu kamra fil-Kamrata ta' Giuseppe Borg. Dan ifisser illi xorta spiċċa fil-faqar pazzati għax spiċċa jittallab, kellu jittallab għal post fejn joqgħod. Imma insomma, sa naraw x'kien għaddej bej dal-missier u n-Naplitan u x'qed jippjanaw għat-tifel li ħajaddi minn esperjenza xejn sabiħa.
U biex isir dan li qed tgħid int, min jaf kemm sa jweġġa', eh? Għandna nieħdu ħsieb. Erba' ġuvintur iżommuh biex ma jiċċaqlaqx u biex ma jagħmilx ħsara lilu nnifsu. Ġeneralment lill-pazjenti nkunu tajnihom xi ftit tax-xorb biex ikunu mgħawda u ma jkunux jafu x'qed jiġri eżatt. Biss, dejjem ikun hemm xi ftit tal-uġigħ. Wara, però, hemm it-tajjeb. Jibda jgħix ħajja ta' sinjur. Isma'.
M'hemmx il-biża' li jiżvina hu x'hu jmut. U ma tarax.
Hawn tawnt mużiku f'Malta u fl-Ewropa kollha. Aħna nies ta' minn taf dana. Afdani. Ngħalliflek fuq il-familja tiegħi kollha. U aħna ħa nagħmlulu t-tielet waħda tat-tubi biex ikun jista' jieqfa' jgħix ħajja tajba.
Kollox sew, kollox sew. Ma jiena smajt li l-Knisja xejn mi favur dan it-tip ta' xettilju. Intervento.
Ħares. Il-Knisja tikkundanna dan l-intervento bil-fomm, iżda l-fatti juru mod ieħor. Ara kemm hawn kantanti bil-vuċi anġelika jaħdmu mal-Knisja stess. sansitra mqabbda biex ikantaw fil-knejjes mill-kardinali biex isebbħu l-funzjoni bil-vuċi tagħhom. Il-Kappella Sistina mimlija bihom. Minn daqshekk sewwa qed tgħid int veru.
Jekk 'il quddiem xi ħadd jistaqsi xi ħaġa, kulma trid tagħmel hu li tgħid li kien hekk mit-twelid. Imma dan kulħadd jaf illi mhux veru, mhux minnu. Kif jistgħu jgħidu?
Tikkonfondix. Din ir-risposta tissodisfahom.
Fhimtek. Kif se nagħmlu?
Jekk inti taqbel, jiena nibda nagħmel l-arranġamenti in Italja. Tajjeb, ara, imma sten- stenna, stenna, s'issa qed naħseb jien. Għax biex nagħmlu dan li qed tgħid int, ara kemm irrid noħroġ flus jien. U jiena sempliċi qaddej sieħbi tazz. Sinjora Mio, non c'è nessun problema. Ħalli f'idejja biex inħallas l-ispejjeż kollha tal-intervento. Se noħroġhom jiena kollha minn buti. Biss però, nagħmlu ftehim biex jiena nkun l-unika rappreżentant tat-tifel. U aħna l-familja? U jien, x'nieħdu? Naturalment, inti tieħu sehem ta' kull darba li jintalab akkantar. U jekk ikun fil-konkatidral jew fil-katidral, aħjar. Eh, sinjore, se ssir un sinjore!

Għidilha li jien Amerigo Napolitano. Ġibha fl-appartamento tiegħi fi Strada Mezzodì bit-tifel u ngħidulha li għandu bżonn intervento u li aħna Società di Carità u li dan se nagħmluh għall-ġid tal-piccolo figliuolo. Naċċertak li naf x'qed nagħmel, signore mio.
Kollox sew. Imbagħad fuq kollox jien hekk ma ntafx u jsir li ngħid jien, mela mexxu. Kollox sewwa.
F'idejja mela. Biss kien jiġri li ftit minn dawn il-kastrati kien jirnexxilhom jiksbu fama kbira bħal ngħidu aħna Farinelli, Kreskantini u Kaffarelli. Iżda il-prezz li kien ikollhom iħallsu ħafna minnhom għall-għejba tal-ġenituri tagħhom kien għoli mhux ħażin. Ħafna minnhom kienu jispiċċaw jittalbu l-għajnuna. Allura nistgħilkom issaqsu u dawn x'kienu jagħmlu fejn tidħol l-imħabba? Dawk li l-kastrazzjoni tagħhom ma kinetx aggressiva imma sempliċi, jiġifieri fejn sempliċiment jingħalqu jew jinqatgħu n-nervituri tar-riproduzzjoni, allura kellhom ħajja sesswali attiva mhux ħażin. Ħafna minnhom kienu jispiċċaw jgħixu ħajja xxellerata, forsi bħala tbatija għall-fatt li ma jistax ikollhom tfal. Uħud minnhom kienu popolari f'dan il-qasam daqs kemm kienu popolari bħala kantanti. In-nisa nobbli miżżewġa li kienu jkunu weħedhom id-dar għal ġranet sħaħ kien ikollhom relazzjonijiet magħhom u dan kien fatt magħruf. Infatti, ħafna minnhom kienu qed jagħmlu isem ħażin lill-kastrati inġenerali, inkluż dawk f'Malta. U l-kastrati ma kinux jiġbdu l-attenzjoni tan-nisa nobbli miżżewġa biss.
Fejn ħsibt li ħa taħrabli? Ma nafx, rrid naħrablek. U ħsibt li forsi mhux ser nixxielni naqbdek? Le, ridtek taqbadni. Ah, rritni naqbdek. U xieġi wara naqbdek? Taġabni l-idea. Inħallu l-maħbubin jimirħu fost is-siġar tal-verdala. Immorru lura fi żmien, immorru fl-aħħar tal-ġrajja tagħna, immorru għal bidu ta' dan kollu. Min kien l-ewwel kastrat li kellna f'Malta? Fost il-manuskritti titri miktuba mill-kastrati nsibu dik miktuba mill-ewwel kastrat li kellna f'Malta. Dan kien jismu Pietro Angelo, magħruf bħala Scarpello il għaliex l-operazzjoni tal-kastrati kienet issir bl-iskarpello. Dan kien midħla sew tal-Gran Mastru Hugh Luben de Verdal li bena dan l-istess palazz. Fis-smidat ta' ftit ta' żmien, Pietro Angelo spiċċa wkoll jikteb biex jittallab l-għajnuna m'għand il-Gran Mastru Ferdala. Illustrissimu u Reverendissimu Sinjur, Pietro Angelo, imlaqqam l-iskarpell, mużiċista tal-Illustrissima Sinjurija Tiegħek, bl-umiltà kollha jesponi li billi kien ta' pjaċir għalik fil-buskett, jitolbok tagħtih pensjoni biex ikun jista' jkompli jkun ta' servizz għall-Illustrissima Sinjurija tiegħek, waqt li jitlob lil Alla biex jagħtik ħajja twila. Hm. Hm, għandu raġun. Għandu raġun. Niżżel. Ibgħatlu din ir-risposta. Il-Gran Mastru tal-Isptar ta' Ġerusalemm jilqa' din it-talba u jagħti l-pensjoni. Illum, it-tieni jum ta' Lulju, 1585.
Bdejna bil-festi tal-Karnival ġewwa l-Verdala u spiċċajna naraw min kien l-ewwel kastrat li kellna f'Malta. Dawn huma ftit mill-ħafna stejjer tal-ġrajjiet li għaddew minnhom il-kastrati li kienu tant meqjuma u popolari mal-udjenza. Meta wieħed joqgħod jaħseb. Il-Knisja wkoll lagħbet ir-rwol f'din it-trawwa li setgħet twassal għal dipressjoni. Il-missier u l-omm x'kienu jaħsbu wara li t-tifel tagħhom jgħaddi minn dan kollu? U l-kastrat innifsu x'kien iħoss? Għalkemm ma kinetx deċiżjoni tal-kastrat, ewnuku jew mużiko, is-soċjetà kienet tagħmel minn kollox biex tiċafu l-omm. Iżda ftit kienu dawk li baqgħu popolari maż-żmien. Ovvjament il-kastrati ma thomx jesistu u l-aħħar kastrat miet fis-sena 1922. Sa seklu l-ieħor il-kastrati kienu għadhom jesistu.